Mat senger Vereedegung ass de Xavier Bëttel zënter e puer Deeg deen neie Lëtzebuerger Premierminister. Absënns den Ekippegeescht, deen hie gespuert hätt, hätt hie bei dësem Schrack bestäerkt, seet hien am Gespréich mam Lëtzebuerger Wort. Ech muss Iech éierlech soen, an et ass och mënschlech, déi Fonctioun ass net eng, wou ee moies opsteet a seet, Du bass Superman, du bass deen, deen dat dote mécht. Ech muss Iech soen, datt ech déi lescht Wochen och mer d'Fro gestallt hu, Bass, kanns du dat do maachen? Bass de capabel, dat doten ze maachen? An ech ka mech erënneren, ech hu mer déi selwecht Fro gestallt, wéi ech hei ugefaangen hunn, och an der Gemeng. A wann ech awer gesinn, wéi Programmer geschriwwen hu, wéi d'Ekipp soudéiert ass, wéi se zesummenhält, hunn ech mol duecht, dat muss goen. Haut steet déi nei Regierungsekipp mam Xavier Bettel un der Spëtzt. Ma dat war esou net geplangt, seet hien, aacht Wochen no de Walen. Ech ka mech erënneren, wéi ech e puer Woche virun de Wale gesot hunn, Ech géif net gären an eng Regierung goen, ausser ech misst eng Regierung bilden. Ech sinn ganz éierlech net domadder gerechent hunn, datt ech eng Regierung kéint bilden. A wéi ech dat och gesot hunn, ass well ebe ganz vill Leit gesot hunn, Hei Xavier, mir hätten awer gären, wann s de matgees an soss d'A Woche soen, ob s de bereet bass oder net. An ech wor, an ech wor, dat ass kee Witz, ech, egal wéi e Poste fir Minister ech net matgaange wier, mee ech hat och, an et stoung jo och dozou, ech ka mech erënneren, och bei Iech an der Zeitung wollt de Fass Revirement, wéi erwaart, wou ech gesot hu fir Premier wier ech bereet d'Verantwortung ze iwwerhuelen, an ech wollt net, datt et als Iwwerhieflechkeet géif verstane ginn, mä einfach fir ze soen, hei du bass Parteipresident, du bass an deem Bezierk, wou vläicht déi meeschte Sëtz kënne kommen, an du bass elo néng Joer an der Oppositioun, du kanns net nëmme soen, et géif net gutt goen, mä wann s de d'Méiglechkeet hues, muss de et besser maachen. A wéi dunn d'Saach komm ass, Javier, bass de bereet Premier ze ginn? muss ech Iech soen, wor ech deen Éischten, dee selwer iwwerrascht war. Ech wor, et wor e vill Szenarien a mengem Kapp. Awer deen doten hat ech net geplangt. Deen éischte Regierungsrot vun deene 15 Ministere vun DP, LSAP an déi gréng ass eriwwer. Eng Regierung ouni csv, déi ëmmerhin als stäerkste politesch Kraaft aus de Walen ervirgaang war. Ech hunn et jo gesinn den Dag no de Walen, do wore wierklech vill Leit schockéiert. Schockéiert, well se einfach net verstanen hunn, wéi ee kéint e Land regéieren ouni csv, well se eeben och Dierf een net vergiessen, all déi Éischtwieler hunn nach keen anere Premier kannt wéi den Här Juncker. Ech mengen, datt et awer och wichteg ass fir eist Land ze weisen, datt een net mat enger Partei bestuet ass an datt e Land och e Wiessel brauch, datt et gesond souguer an enger Demokratie ass, datt och e Wiessel an enger Koalitioun kënnt. Wann ech gesinn, wéi d'Behuele vu verschidden CSV-Leit no de Wahle war, hunn ech gesinn, dass verschidde Leit nach ëmmer net geléiert hunn, dass een e Respekt och vis-à-vis vu méi klenge Parteie soll hunn. An dat ass eppes, wou ech mengen, dass verschidde Leit wierklech sollen sech d'Fro stellen, an och csv, firwat no de Wahle vun deene Parteien, wou se hätt kënnen eng Majoritéit fannen, kee wollt. Lo awer heescht et, no vir ze kucken an ze evitéieren, datt d'Gesellschaft auserneen drift. Et däerf net zu Frakture komme, betount deen neie Premier ëmmer nees. Wéi déi Ausso komm ass mam Te-Deum, déi du verstan ginn ass, wéi wann mer willten den Te-Deum ofschafen, wat falsch ass. Wéi gesot ginn ass, datt keng Relioun, keng Kanner méi Reliounsunterricht dierfen maachen, wat falsch ass. Wou gesot ginn ass, mir géifen d'Katechetinnen a Katecheten op d'Strooss setzen, wat falsch ass. Et steet genau am Accord, datt mer kee wëllen op d'Strooss setzen. Et steet am Accord, dass mer e Wäertunterrecht wëlle maachen, dass mer iwwer Reliounen schwätzen. Dat sinn all déi Saachen. An et steet jo och souguer zum Beispill, well da steet dran, d'Trennung vu Kierch a Staat ass muer um geplangt, et steet dran, dass et iwwer Referendum sollt gefrot ginn. Et steet am Koalitiounsaccord. Dat heescht, dass een d'Gefill gëtt, dass mer wëllten dëst Land splécken, deet mir immens wéi, well et wierklech net de Wonsch ass. Ech wëll och net, dass d'Gefill gëtt, dass een déi Déck an déi Kleng huet. Dat ass och eppes, wat Dir jo dann oft de Reproche gemaach kritt, Jo, lo wëlle se deem doten eppes ewechhuelen oder deem doten eppes bäiginn a wéi, wat a wou. Ech wëll, dass an dësem Land jiddweree sech bewosst ass, dass mer an enger Situatioun sinn, wou mer all zesumme musse solidaresch sinn an an déi selwecht Richtung goen. An dat gëtt wierklech, ech fir meng Ried och vum Zéngten, Dat Zesummebrénge vum Land gëtt den Haaptthema, well ech wierklech gären hätt, datt een an dësem Land nees en Esprit commun huet, en Esprit d'équipe huet an net den Näid groussgeschriwwe gëtt an een deem aneren näischt gënnt. A wierklech, dat ass déi Gesellschaft, déi ech net wëll op jidde Fall, wann dat déi zwee Haapttheme wiere fir déi nächst Joer.